Missy, no story, no story.
Hwɛ sɛ wopɛ YouTuber eh? obɛyɛ nsɛm. Ɛyɛ afutuo, ɛyɛ nkɔmmɔdɛ, ɛyɛ asɛmpa, anigyeɛ, awerɛhoɔ kakra. Story bi ɛnu hɔ.
Nso wɔn na ɛma stories akɛseɛ. Wɔn na ɛbɛma stories bi akuku dam deɛ ɛkɔ so wɔ wiase afanan nyinaa, ɛfiri atifi ba atɔeɛ, apueɛ ne anaafoɔ. Story biara a ɛhyɛ kokoam biara, No Story de bɛma wo. Nnoɔma a ɛresisi wɔ wiase ne kyɛ sɛ news biara a wopɛ sɛ wote wɔ w'aso biara. Kyɛ sɛ deɛ ɛbɛsi nnipa abrabɔ mu a ɛsɛ sɛ yɛsɔbo ma obiara. Hwɛ No Story. No Story True Story TV. Ɛhɔ na asɛmdua ma fi. Ɛsɛ m'ani tu ya paa me. Me nam kora bi sɛ nkɔda. No story, no story, no story, no story.
No Story TV. Hey, mo yɛ champion.
Oh, ɛsɔre a ɛpagya no wo sɛ ɛtweba no ɛda hɔ. Feelings deɛ yɛwɔ baabi obiara deɛ wɔ. Wotumi sɛ.
Ɛnyɛ bɛɛma nyina na bɛma ɔse nokwa tumi o. Mame nwie m falling hmm hey ɛnsɛm wɔ hɔ no. Abusuafoɔ ɛnwene adwo na sɛ ɛnwene nso dwo sei na wonya nsu papa bi dwae ɛnya aduhwam kakra gu wo ho na wabɔ ama me bɛgye m'adwa sɛdeɛ mɛgye m'adwa kɛseɛ a mahu sɛ ɛnsɛm bɛn yei ɛnsɛm a ɛkɔ otwi kɔ ɔbrɛman ɛnsɛm a wote a ɛma wakoma tɔ yam. Mekaa na mekyerɛɛ mpa so nkɔmmɔ, mm-hmm, anadwo nkɔmmɔ, edie ho asɛm na meba bɛka yi, enti di adwa, wo a woda wo mpa so nso mesrɛ wo position wo ho yie, na anadwo yi me ne wo dɛ. Na wasubscribe to Nostory TV wɔ YouTube, Facebook na Instagram. Wohyɛ a. Na wa like nso ama yɛn. Anwummere yi, manya m'abaawa fefeefe bi wɔ me nsa benkum so ha. Ɔbaa, memu akwaaba. Na me deɛ? Memu aboɔden na wakyerɛ baabi a wafiri akyɛ. Me deɛ ɔbaa kɔ ne, dodoɔ no ara frɛ me Abena Cash. Na kyerɛ sɛ wo deɛ sika ara na wopɛ o. Nka nnwura da o.
Mehwɛ wo nipadua ne sɛdeɛ woasiesie se ho anwummere koraa no a, meda ase. Anwummere yi, wo ho ayɛ fɛ o.

Saa mu no, ah, ne nɔkra yɛ ne sɛn? Me matete but ɛyɛ a na mengye nni. Kɔteɛ no, ne kɛseɛ sɛ sɛn? Because mehwɛ sɛdeɛ wosi te hɔ yi a, wotwa sua nti nni kwan sɛ anaa meboa? Oi sa.
Nti adɛn na.
Kɔte kɛseɛ.
Okay, kɔte kɛseɛ, wohu sɛ ade bi a esua biara wodi a ɛsa ntɛm. Na kɔte kɛseɛ no nso ewura hɔ a ɛkye. Hɔ ne hɔ no anaa kɛseɛ no ɛkye, but ɛyɛ ketewa a Ɛte sɛ akuraa atɔ ngu mu, ontumi ndaive, ɔho. Sɛ wotɔ mu ara na wokɔ ba a, akyire no ɛso a, ɛsiw mu na aka w'akoma.
Na wagye so sɛn? A wei.
Ah.
Abusuafoɔ, hmm, ɛnnɛ, montɛ mo kyikuu na montwɛn yɛn. Kanzo, Kɔne, woakyerɛ bi, na mepakyɛw o, yɛse yɛka mo akoma. Me dɛ saa na mate. Sees yɛ yɛ yɛ di mu a, kɔte kɛseɛ no di mu sremfo bi te sɛ deɛ wayɛ sɔkye a wote ha yi a, ɛka m'akoma. Na deɛ nɔkorɛ ne sɛ. Oo ɛka yɛn akoma baa, kɔte kɛseɛ, ebia bɛɛma no wowɔ kɔte kɛseɛ na wontumi nyɛ adwuma no yie a, ɛntumi nka m'akoma. Deɛ ɛhia ne sɛ wobɛtumi ayɛ adwuma no, ɛso, na wosan wonim adwuma no yɛ, wɔn. Sɛ wo online a me kyerɛ me. Saa mo. Ɛnyɛ sɛ papa yɛ oo. Ei si me baabiaa.
Ah mmranteɛ no a mo kɔ te sua no wei ɛkɔ ma mo. Mo starte na mo mpɛ aduru. Anaa ɔbaa. Sɛdeɛ ɛteɛ no no.
Bɔ me nkɔmɔ. Ne da a ɛyɛ no yɛka sɛ ɛda a me nte biribiaa nse wɔ hɔ. Wosɛ wo nya kɔteɛ no na ɛso.

Ee. Abaa o. Ɛyɛ dɛ o. Saa.
Menka no ara da. Ɛnneɛ Badwafoɔ gye sɛ mekɔpɛ bi di hwɛ. Mɛhwɛ ahwɛ. Me, oh, mɛtumi ama woahwɛ. Mɛhwɛ ahwɛ. Mɛtumi ama woahwɛ.
Sɛdeɛ wosi te hɔ asiesie ho na Wɔnhwɛ ɛsɛ a wosan anaa? kɔ kɔte kɛseɛ deɛ, ɛnneɛ ɛhɛn. Wo deɛ ɛkɔ akyiri a, Yɛbɛhwɛ no wɔ mmoa. akyire hɔ, mate aseɛ. Na mepakyɛw o, ɛɛ, na wei koraa mepɛ w'ato ayɛ dɛ, gye sɛ sɛdeɛ woasi atee deɛ, kɔteɛ no wahu. Deɛ ɛsua no ne haw ne sɛn?

te sɛ mopɛ sɛ modi mo ho no mpa so agorɔ ne n'asefoɔ no. Kisi nipa no anaa de wo nsa wura hɔ ahwɛ ne size. Na ɔdɔ na me na na mebisa sɛ kɔte ketewa no ne kyɛ sɛ na me ankasa asɛ me mente biribi ase wohu ne saa no a wodwane anaa wobɛkyerɛ ne sɛ ɔnyae. Oh me me nha me ho koraa ɛnsɛ medi kan kyerɛ wo sɛ yɛ wohu sɛ mpa so agorɔ no yɛ starte baabi na ɛde akɔ baabi. Sɛ yɛ starte a, mede me nsa bɛwura hɔ ahwɛ ade no, ne size ne ne weight. Mentwa w'ano o, wonte nni sɛ. Ɛnyɛ bɛɛma nyina na bɛma ɔse nokwa tumi o. Oh, ɛneɛ sɛ wonyɛ ready sɛ wo bɛdi no, ɛwɔ sɛ me sɔ mu na me hu size ne weight no. Saa. Sɛ me hwɛ na weight no ɛnyɛ me lie a, na mayɛ te sɛnea me yare no. Na kyerɛ sɛ wodeɛ lie no akɛseɛ no ara. Mate aseɛ, na sɛ wanya bɛɛma bi na ɔɔbɛware wo, sɛdeɛ wasi asiesie wo ho kama yi.

So YouTube, Instagram, afei Facebook nso yɛ wɔ hɔ. Na mmom wo subscribe a, wo like a, wo share a na wa comment ama me. Ɔba pa, yɛasen aba bio mu o. Sisi wo bɛkyerɛ me yɛka akɔnnɔ koraa wɔ mpa so a, ansa wo ne bɛɛma no bɛkɔ mpa so no, wankasa wo feelings na ɛwɔ he?

Wo so me me me me kyerɛ sɛ me feelings na ɛwɔ me tiri mu o wo de wo nsa nenam me tiri mu na na kyerɛ sɛ m'adwene asɛe nti always biara me pɛɛma agu so I don't want artificial hair meda ase nti wate nka ankasa ankasa no wɔ w'aso nti na kyerɛ sɛ bɛrima no ɔde wo to mpa so na ɔsosɔ wo ɔsosɔ wo nofo ɔsosɔ wo nan ɔsosɔ wo to ma ha o. Sɛ moate? Wei deɛ ɛnyɛ me na meka, ɔno ara na ɛte ha a ɔrekyerɛ, enti biribi ani nwu no a, ɔbɛkyerɛw baabi ɔpɛ. Yɛnkɔ mpa so nka sɛ, Ɔbɛsosɔ w'aso ho no, ɛmma otwaba nsɔre. Ɔbɛsɔre. Ɛnde sɛ hɔ nso ka ho bio, because ɛɛ, me, me, mete biribi sɛ ansa ɔbɛsɔ w'aso akyi no, twaba no ankasa ankasa no, ɛne dwuma bi a edi, ayɛ ne ho. Eh, Brɔfo kakra bɛbɔ no stimulus eh, biribi bi, wodwen ho a wonte aseɛ. Nti ɛno no, ɛsɔre anaa? Ɛsɔre paa. Paa. Paa. Na wo deɛ no ɛsɔre a ɛte sɛn? Oh, ɛsɔre. Ahu sɛ, yɛba mmarima no part a, ne kɔte sɔre a, ɛgyina n'anim, ɛsensɛn n'anim te sɛ deɛ wɔabu brodo a wode rehyɛ w'anom no. Nti wo nso wotwa ba no sɔre a, sɛn na ɛsi yɛ wo? Oh, feelings no wɔ mu. Ɛsɔre a wo feeli wo mu.

Ɔbapa, nti me mpɛ sɛ me bisa wo question kakra bi na me m'asɛm ne sɛ, wo ne wo kunu anaa wo ne wo dɔfo wo du mpa so na sɛ wo wo kɔn dɔ ne kɔte a, ɛyɛ a dɛn na wo yɛ? Oh, wo dze ɛnyɛ mma nkoaa na yɛho akɔ no o.

Ɔno deɛ ɔpɛ sɛ woka kyerɛ no sɛ Kwaku, Kwadwo, Kwasi anaa Kwabena, ɛnnɛ deɛ mepɛ sɛ medi wo. Nti saa no, sɛn na wobɛsi aka no? Wohu sɛ ɛwɔ sign language, ɔho. Ebia ɔno ɔmpɛ no saa, ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ no sɛ, o, ɛnnɛ me kɔn dɔ, mepɛ sɛ medi wo. Nti saa no, sɛn na wobɛsi aka akyerɛ no anɔpa berɛ a ɔrekɔ adwuma na ɔde ato ne tirim? O, wahye, barima deɛ wahyehyɛ ne ho awie, no. Ebia wokɔkora ne tag kakra bi a, na ayɛ yie o, nanso wopɛ sɛ woka asɛm no kyerɛ no. Bɛyɛ bio. Hmm, ɛnɛ anwummerɛ yi, wokɔ na woba a, ɛnɛ mepɛ sɛ me na meyɛ wo ho adwuma. Woka sɛ wobɛyɛ ne ho adwuma a, barima biara nni hɔ a ɔbɛayɛ ne ho adwuma a ɔmfiili o. Ayɛ a kye wo kunu ti tena hɔ anaa wo boyfriend a wone no date no,

M'ahim waa saa.
Wɔn a me nsa sɛn yi. O me nwae ne me sisi no wɔ ne so. Wode me fa sɛn kyerɛ me kakra. Mekɔ ne left na maba ne right. Saa. Baby. Menyɛ wahwɛ.
Na ofii. Wohu sɛ mmarima no nso. Wo deɛ barima wo ne no redi a, wo ne no have sex a, hwɛ n'anim. Hwɛ wɔn anim sɛdeɛ ɛteɛ.

na monya adagye ama yɛn a sɛdeɛ oh. wɔsi kyɛn dɛ gye sɛ ɔno akasa ne sɛ dan
nti mepɛ sɛ mekɔ 72 mhm. me nan wei bɛba ha wagye aseɛ mhm. mapu ama no ɔhyɛ na sɛ sɛ ɔhyɛ mfimfini asɔ na kyɛ sɛ agorɔ no ɛbɛyɛ dɛ kɛse ɛbɛyɛ dɛ oh. ɛno ne yɛ 72 72 manya mmiɛnsa sɛ sɛ mewɔ

Ah ɛnɛ yɛ window no. Saa mmom hmm dew. Meda ase woakyɛ yɛn nneɛma bebree. Na mmom ansa na yɛbɛkɔ no, kyerɛ w'adɔfo mmienu mmiɛnsa bi ma yɛn. Meka w'adɔfo a, meka wo mpena a wodi hɔ. Saa. Aane.
By nkyia a edi kan bedi kan akɔ ama me maame a ɔwoo me. Saa, ɛno. Ba Mary, baabi a ɔwɔ biara, ɛne me ara me ho. Ankyɛ etwa to no, nkoma me a me jolly, me baby, me sweet pie, me a me deɛ, pussy wona, behyia Mankona Justice wɔ bia wɔ bia anwumerɛ yi sɛ wahu sɛdeɛ me look sexy, me firi fie na anni mu nti woanhu me, mayɛ ready ama wo, ɛnɛ nso yɛ Sunday um outing no, w'ani tua, meba, yɛ ready ma me.
Me ankasa de anwummere yi agye me nsam, na te sɛ wohwɛ ɔbaa soro ne nsɛm kɛse a ɔka yi a. Yɛda mo ase bebree sɛ munyaa bere, nyaa adagye, ɛsɛɛ mo credit hwɛɛ yɛn. Ɛno nti na daa mekyerɛ mo sɛ, sɛ wopɛ nsɛm a wokɔ mpa so na wo yere n'ani bɛgye wo ho, nsɛm a barima, ɔyere, n'ani bɛgye wo ho, woda hɔ na ɔba na woda mpa so koraa no a, wo ho akɔnnɔ koraa bɛma no abɔ ato wo so adi. Ɛno nti a mese subscribe to No Story TV ɛwɔ YouTube, Facebook, Instagram. Na yɛde deɛ ɛsi nse yi, deɛ ɛwɔ anim reba no ɛsen kakra yi a woahu yi. Meda mo ase. Anwummerɛ yi mo somfo a metena dwam de nsɛm kɛseɛ brɛ wo. Yɛfrɛ me Kese Baby, ɔbaa kɛseɛ. Medi m'aduane hu sɛ biribiara yɛ kama. Meda mo ase. Aah.